Benny Mayengani the president va tiyisisa leswaku ri va tshovelela matsolo kumbexani ku heta matimba xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlhovu hi ta va hi swi lemukile leswaku ri Mr Post vunanga bya vona va kote ku byi tlakula byi suka ka xiyimo xo karhi va byi yisa le malembeleleni kumbexani va byi yisa ehenhla vunanga bya Mr Post hi vonelo ra mina byi le ka xiyimo xa le henhla ka nkarhi wa sweswiwani se loko ho languta album ya Mr Post ya lembe leri nga hundza ya wu ta tshwa mukhava ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri hosi ngove ku tlhela ku va na risimu leri nga thyiwa leswaku ri gaza eka tinsimu leti ya Mr Post va vula leswaku ri se gaza hi vona va nga ku yi lawuleni hi twa hi lava vulaka leswaku ri mfumo i wa hosi ngove va karhi va vula vona tanihiloko va karhi va huma eka ngove se va kombisa leswaku rifumo se va wu tekile ha swi tiva leswaku ri beni mahingani the president na mr post i khale va karhi va phikizana ende va ha ya emahlweni va karhi va phikizana semester post loko va kombisa leswaku ri se mfumo va wu tekile beni mayengani the president va kaneta sweswo hi ku vula leswaku ri i va macela ku omile ni nga vula leswaku ri ka risimu leriwani ku bifiwa mr post ku tlhela ku bifiwa na xipano lexi va tirhaka na xona ku angarhela na xipano lexi va tirha na xona khale xa team xirimani ku katsa na varhangani the producer hi twa lava kombisaka leswaku ri ntshovelo a va wu voni hi mhaka ya ku va cela ku omile leswaku ri va tirha mara ntshovelo wu nga vonaki loko wo languta Benny Mayengani president no ku swi fika eka tlhelo ra tigigi hi vona lava kumaka tigigi to tala ku hundza Mister Post kambe loko mi ni swi langutile ni vona nga ku masiku lama Mister Post na vona va le ku tirheni kahle swinene loko hi kambakamba kwalomu ka swiyenge swa mabulu ma swi vona leswaku ri mr post na vona va va karhi va kuma tigigi to nyawula se mi hi ku vona ka mina ni vona mr post va ri ku tirheni kahle se ni vona nga ku beni mahingani the president eka risimu leriyani va tshovelela matsolo kumbexani ku lata heta matimba eka xiyimbeleri mr post hi ta swi tsundzuka leswaku mr post va vuli leswaku ri hi vona va nga yimisa gaza hi milenge beni mahingani the president eka risimu leriwani veri gaza yi ri ni qambi hi vona yena a ku ni qambi hi yena se mi ta swi vona leswaku ri ku na ku kwetlembetana kumbexani ku kokelana ndzi nga vula leswaku ri va bangisana hi xitulu xa ku va hosi ya ka gaza loko hi languta eka vunanga bya xitsonga eka nkarhi wa sweswiwani hlavu the gupta na yena u hoxiwe hi nhloko eka bifliwani ma swi twa leswaku ri u vula leswaku ri u tsande tsima ra vagaceni na swi tiva leswaku ri gaceni i va ka mindlovu i va mr post a tlhela kombisa leswaku ri u tsande tsima ra van'wanati ha swi tiva leswaku ri rhangani the producer i mun'wanati se hi nkarhi lowu a va ha tirha na va mr post u kombisa leswaku ri u va tsandzi na hi nkarhi walowuyani se risimu leriwani mi ta swi vona leswaku ri patsa na khale ka ntlawa wa team shirimani hi ku angarhela Benny Mayengani the president va tlhela va kombisa leswaku mi ta hi rhamba rini a ku hluvuleni ka kosi wa ntsima hi ta swi tsundzuka leswaku ri eh, Mr Post va sukile kumbexana a va ha tirhisani na Tim Shirimani na psychology na yena u sukile eka Tim Shirimani tirhisana na Mr Post na sweswiwani ka ha tirhiwa tanihi ntsima kumbexana hi nhlengelo se hi nga vula leswaku va kombisa leswaku ri hambi ku ri